Nimrod. Sapa Nimrod? Nimrod tu uchu Noah. Iya kelia ngaga mayuh bandaraya, siti ari bandaraya nya Babel. Alai iya nirika Tower of Babel, ngelambangka tanda Antikris, tanda ngelaban Tuhan. Pemungkal sepuluh lapan. Iya meh keterubah mensia kering berani. Ayat sepuluh Ari Babel iya megai menua Erek, Akad, enggau Kalneh di tanah menua Sinar. Nangkanka nya Raja Nebuchadnezzar ngaga Tower of Babylon. Ti disebut dalam jaku Hebrew reti Babel. Baka nya meh pengepun mensia ngelaban Tuhan kenyau ari uchok Noah empu lalu sampai ke kemaya hari tu. Mensia ngelaban Kristus, mensia ke ngaga diri nyadi tuhan. Roh anti-Kris tu dibai Sitan Bemula ari Adam seduai Eva kelia. Perintah menua Babilon alah diserang perintah Persia. Udah nya Alexander the Great ari Greece ngalahka perintah Persia ba menua Babilon. Maya diperintah Alexander the Great, Babilon bekuasa megai semua menua di dunya. Zaman beganti zaman lalu pengujung iya menua Greece alah diserang perintah Roman. Semengat roh antikris lalu nular ari Babilon ngagai menua Eropah. Bangunan Babel udah pan digaga di Perancis disebut EU Parliament Building. Taun dua puluh dua puluh empat tu Jerman nguatka sedadu iya baka ti besedia deka beperang baru baka ti nyendiaka penatai antikris. Daniel tujuh tiga, Empat iku jelu ti besai ti enda sebaka gamal lalu pansut ari tasik. Jelu ti keterubah peda Daniel baka gamal singa. Jelu ti kedua baka beruang. Jelu ti ketiga baka gamal engkuli. Daniel tujuh tujuh. Lebuh aku benung nengkila, jelu ti keempat pegari. Iya kering jai sereta balat ngenakutka. Iya ngeredakka utai ti digigit iya ngena ngeli besi ti besai. Lalu udah nya, iya ngelunjak sida. Iya enda baka tiga iku jelu ti bukai, laban iya bisi sepuluh iti tanduk. Daniel tujuh lapan, Lebuh aku benung genung-genung merening ngagai tanduk nya, aku lalu tepedaka siti tanduk ti mit pansut ngimbai tanduk ti bukai. Tanduk ti mit nya lalu nyabut tiga iti tanduk ti bukai. Tanduk ti mit nya bisi mata mensia enggau mulut ti temegah. Daniel tujuh dua puluh satu Lebuh aku benung nengkila, tanduk ti mit nya lalu beperang ngelaban bala nembiak Tuhan, lalu ngalahka sida. Ba Injil tu Daniel madahka jelu empat nya ngelambangka empat perintah bala antikris ti nyadi di dunya. Tiga kuasa perintah nya udah nyadi lalu ke empat nya deka nyadi. Jelu keterubah ngelambangka Babilon, jelu kedua ngelambangka Persia, Jelu ketiga ngelambangka Greece Makedonia, jelu penudi ngelambangka Rome. Diatu Rome bebalik nyadi European Union. Iya ti keempat lebih kering lebih jai, tanduk mit iya meh ti deka dikumbai The Antichrist. enam enam enam. Menyadi dalam Kristus, anang takut. Dua Tesalonika dua ayat tiga. Tang anang sekali kali nejuka orang nipu kita laban Hari Kristus apin datai. Sebedau pengawa ti ngelaban nyadi, lalu orang siku ti enda beradat nya dipandangka ke diletak deka dirusak. Ayat enam, Lalu kita nemu utai ti nagang iya ti enda beradat nya diatu. Ngambika iya dipandangka ba maya ti patut. Ayat tujuh. Laban diatu misteri ti enda beradat nya udah berengkah bekereja tang semina nyentuk ngagai maya iya ke nagang iya ke enda beradat nya dibai ke tisi. menyadi dalam Kristus. Bacha meh kediri surat ari Santi John tu, bacha meamai sampai nuan nangkap reti pesan iya laban tu penting amai. Satu John dua ayat lapan belas, Anak, tu meh pengujung dunya. Munyi ti udah didinga kita? Munsuh Kristus deka datai. Nya alai diatu mayuh munsuh Kristus udah datai. Nya meh jalai kitai nemu pengujung dunya udah datai. Menyadi dalam Kristus. Nya meh tanda pengujung maya. Diatu kitai meratika Pemandang tiga belas. John meda siku jelu pansut ari tasik. Jelu nya bengamal champur tiga iku jelu ti ditusui ari Deniel dulu tadi. Jelu tu ngelambangka Iu. Iya dikemendar bekuasa ngereja penyai dalam timpuh tiga setengah taun. Nya timpuh setengah terubah Penusah Besai tauka Great Tribulation. Kitai terus meratika pemandang tiga belas. Udah nya John meda siku da jelu. Siku tu pansut ari dalam tanah. Tu iya antikris, penyukung kuat EU. Jual beli mesti ngena mata duit euro, bebayar mesti ngena e-wallet sida EU, kod sah mesti ba jari kanan tauka kening, nadai kod sah nya enda ulih jual beli, Semua bank enggau kedai nguna kod sah nya serata dunya. Enam enam enam ngelambangka kod sah jual beli tu. Amat tauka enda aku pun enda nemu, tang iya ke amat nya. Pemandang tiga belas, enam belas ke lapan belas. Ba video aku sekali da, aku deka ngenang Roh Kudus. Besama meh kitai ngeringka pengarap kitai. Mina Jesus aja ulih nyelamatka kitai. Amen.